Iawn, Cwrw Pam Lai wedi wneud eu perfformiad cynta um, um, heno yn um, Ysgol Bro Pedr. Siw ddath i boes? Wedi mwynhau mas tro.
Good, a... Hwna dan y fel. So, o'ch chi'n gan, canu tair can, o'n i? Beth oedd y tair cân? Platy y byw yn ei gynta. Rhoseli gyfaeli fy nghyfeillion. Yn yr ail sgren ni da fi DT Hopkins.
Chi wedi cofio yy chi ma' hwnna'n yy sownd yn y meddwl yndyw e? A we... A can y sipsiwn ie o lot o hwyl yn honno on'd o'dd e a Gethin yn star man na gai gweud yndo hwnna?
Ma' raid i rywun...
Raid i rywun o's e?

Ie, yeah, cyn y Covid, ie. Yeah. A Elin fan hyn, sy'n hen law ar hyfforddi grŵp llefagu, neu côr llefagu dylen ni weid, uh, Sarn Helen. Um, Siwr nath i un o noson um, fywiog iawn ma yn Bro Pedr. Oedd yn greu i gael gynulleidfa da, oedd yn greu i fod yn y neuad yma a gael y naws a teimlo gefnogion o bawb. Ac fel, mae tro cyntaf ni wedi wneud.

A chôr llefaru yn y Steddfod nawr te, mlaen i Nhregaron. Diolch yn fawr ti, Ifan. Diolch, Ifan. Iawn, Rhiannon a Lois, uh, y ddwy sy'n rhan o um, gôr bythol wyrdd sydd yn arwen y cwbl, Rhiannon yn arwen a Lois yn cyfeilio wrth gwrs. Um, a Rhiannon a Lois, chi, chi'n ddwy sydd wedi bod yn Yy Arwyn, Arwyn Core ers ache, fi'n cofio chi'n neud gwaith caled ar Adran a, a sawl cor arall. Um, felly mae'n fraint siwr o fod a fod steddfod Trearon mor agos i adre, mae'n fraint i, i chi allu mynd â cor i gystadlu yn do, siwr fod. Wel, oes, fi'n credu i ddechrau mae rhywbeth cymunedol yw, yw Bytholwyrdd. Um, syniad oedd e, um, yr hedyn gael ei leihau gan Mair pan teg a Janet, a a wedyn nychu a nychu a nychu, tan bo fi'n ofa myn miwn i Mark Lane am sbel achos odd Mair yn ar 'y nghol i bob tro o'n i'n myn miwn 'na. Yym ac yn y diwedd sylweddoli oedd 'na dipyn o alw amdano fe, a pan nethon ni gyfarfod gynta nôl ym mis Tachwedd 2019, sy'n teimlo'n fel byd ag oes arall, o'n i ffili credu faint o bobl ddoth i Frondeifi yr noson hynny. Yym ac yna wrth gwrs fe ddoth y clo, A wnaethon ni ddim canu o Chwefror 2020 tan diwedd mis Ebrill 2022. Felly oedd y cyfnod na'n hir, ond drwy hwnna i gyd oedd bobl dal i ofyn yn doedd Elois, pryd i ni'n ail ddechrau, odyn ni'n ail ddechrau, odyn ni'n mynd i fynd i'r Steddfod, os na Steddfod mynd i fod ar Fab Naw Llynedd. So ni'n gwybod yeah. bod na alw am y peth o hyd. Um, wrth gwrs, i ni wedi colli bobl yn ystod y ddwy flynedd ac i ni'n cydymdeimlo â'r teuluoedd hynny. A mae sefyllfa lot o bobl, gan gynnwys ni ni'n dwy siwr o fod, wedi wedi newid, y nifer wedi methu dod yn ôl aton ni, ac yn i'n deall hynny, wrth gwrs, ac yn mawr obeithio, falle, os byddwn ni'n cario mlaen gyda'r ysbryd gymunedol yma, bydd bobl yn ail ddod aton ni. Ond mae Lois eisiau gweud, wrth gwrs, na dyw hi ddim yn gymwys i ganu yn y côr, Ifan. Dim cweit.
Dim cweit. A bydd lot sawl blwyddyn y tîm, oes, pan bod ti'n gymwys i ganu yn y côr yma. Oes, ond fi'n falch iawn o allu bod rhan o'n fe, mae'n gret, twod, o'n i'm yn gallu gallu gweud na, o'n i pan o'n Na. anodd iawn, ond fi o'n i'n gallu gweud na, so... A mae pobl yn dod mas o'r ymarferion yn Ydyn. gweud, o, enjoyes i. Ie, ydyn. Mae pobl, dyn nhw ddim yn anghofio yr hyn sydd yn, gof, yn eu gofidio nhw, a beth bynnag maen nhw wedi gadael gytre a'r poenau ac ati sydd ganddyn nhw. Ond am awr a hanner, dyn nhw'm yn cael cyfle i gofio. Mae, mae cerddoriaeth yn well therapi na dim byd. Um, a fi'n mawr obeithio bod bobl yn mynd i wrando falle ar hyn wedodd Ces yno, ar bwysigrwydd um, cerddoriaeth mewn ysgolion a chanu mewn ysgolion. Os nag yw plant a bobl ifanc yn cael y cyfle mewn ysgolion, yna bydd na ddim steddfod i gael mewn rhai blynyddoedd. Ac yna bydd hi rhy hwyr erbyn hynny. Mae rhaid gwneud e, mae'r grassroots na mor bwysig. A fel wedoch chi, uh, Covid wedi bwrw, yn fe? A um, hyn o'r tro cyntaf i chi ganu fel côr? Ie, yeah, ers Covid. Ganon ni yeah. yn mis Rhagfyr 2019 yn yr eglwys. Yeah. Ac yna, cwbl o fisoedd ar ôl dechrau, ie. Yeah.
Ac yna, wrth gwrs, dim canu dim un, a dim wedi canu'n mm. gyhoeddus, a unwaith ni wedi mynd trwy'r rhaglen. So, oedd mynd trwy'r rhaglen, mae hyn wedi bod yn werthfawr iawn, a ni'n ddiolchgar i Ces am am hau'r syniad. Um, fi wedi cwyno digon heddi bod wedi hau'r syniad hynny, ond fi'n credu bod e mewn werthfawr i ni fynd trwy'r rhaglen i sylweddoli mae yna lot o waith ganddo ni i wneud mewn un ymarfer arall. Ond mae gwynebu cynulleidfa a cael ymateb cynulleidfa hefyd mynd i godi'n ysbryd ni. Yym, a fi jyst yn gobeithio bod yn, bod yn dod off o'r llwyfan yn Nhregaron wedi mwynhau mm. fel wnaethon nhw heno, achos dyna sy'n bwysig. Um, wi yn berson, i ni'n dwy yn bobl eitha cystadleuol, ond gyda'r cwr hyn mae'n mae rhywbeth gwahanol. Yr ysbryd cymunedol a'r feddyginiaeth yna mae cerddoriaeth yn ei roi i, i ni'r bobl sy'n perfformio ac i'r bobl sy'n gwrando. Cewch, cewch. Amen.
Wel, fi'n mynd i, fi mynd i just addo angno i hwnnw, achos um, mae sawl un yn y côr sydd heb, sydd, he, sydd ddim yn canu o wythnos i wythnos ac uh, ddim yn gyfarwydd falle a llwyfannu, a felly mae'n wych bod, bod chi'n gallu rhoi cyfleodd i bobl fel ni. So felly, um, hir oes i bythol wyrdd a, um, wel, mlaen i Steddfod Tregaron gyntaf. A, a diolch i Hywel Gwmryn am yr enw.